Yes, do ass en. Ech hunn den Chat um Bildschirm. Ech mache mal Discord nach kurz ahin. An da begréissen ech euch zu engem neie Mount vun Animal Crossing New Horizons. Haut ass rem bëssen eppes lass. Eppes wat ech euch wollt am Fong am Viraus weisen. Eppes wat dertëscht komm ass an och nach e klengt Event. An dat kucke mer eis natierlech lo alles un. Ähm... Ja, ich gesinn d'Regie, die schreift man a bëssen hei wat ze nach mëscht. Ass alles okay, kannst du ruhig man. An ech äh, ja wie gesot haut äh, schwätzt mal bëssen iwwer en kommenden Projet. Den ass zwar nach net virbereet, mee ech kann ech lo schon bësse so wéini a wann dat de Fall wäert sinn. Mir kucken eis haut d'Starlane un. An och souvill ze man, d'Leit si scho ganz wëll do. Okay, ech denke mir fänken un. Ech gesi lo kee Problem beim Stream. Ech hu just hei nach e Kabel hänken, ups. Äh. Ben falls de am Stream bass kanns de mer just kuerz Bescheed soen op alles leeft, well de Moment hunn ech nach keng Reaktioun do. Ah, do ass de Ben. Okay, ma ech denken, dann ass de Stream offiziell un. A mir drücke Start. So, mir hunn d'Versioun 1.2.1.c. An da fänke mer un. Äh, jo, wéi gesot, ech hat de klengen Intro scho gemat, Ben.

wird man ein Leben lang glücklich sein. Oh, das ist ein japanisch Weisheit, oder? Was für ein romantischer Gedanke. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß. Jo. Also haut mal auch ein bisschen Story. Das T-Shirt könnte perfekt. Ich wollte den nächsten Juni einfach so mal Romanka streamen. Hallo, also so viel auf den kommen. Das ist einfach fantastisch.

Hat ich dir schon erklärt, wie du na... Ja. Okay, dat machen wir zwar dono. Ich gehe mal ein bisschen durch Starlane, weil ich bin natürlich, äh, ihr seht schon, ich bin natürlich die ganze Zeit nicht nichts gemacht. Ich bin äh, lo ein bisschen eng Zeitchen nicht gestreamt, da mir schon Meile krut, hä? Oh, oh. Tag of the Insel? Nee. Traum vom Eigenheim. Ah, stimmt, dat hunn ech gëschter nach renovéiert. Ja, stimmt, stimmt. Stimmt. Mir hunn elo och en, en ähm, Späicher. Ech brauch Platz an mengem Schaf, dofir hunn ech et gemat. Äh, wat ech iech och nach weise wollt, ass d'Nook Shopping App, déi hunn ech och. Wann der 50 Mol eppes am Katalog bestallt hutt, da kritt der se op den Handy gelueden. Ass funktioniert einfach genau nämlich wie am Kiosk äh, am Gemengerot. Äh, so, ich gucke mal süß kurz meinen neuen Stack un. An da gehen wir einen Tour über Starlane. An da weisen ech iech schnaps ganz besonnesches, womit ich lo net gerechnet hat, mit das aber geschitt. An do soen ech net nee. Also wéi gesot, haut ass de perfekten Dag gewiescht fir Animal Crossing ze streamen. Vläicht e ze perfekt, well mer awer nach méi ze dinn hunn, wéi eigentlech geplangt wor. Mee bon, ok, dann hu mer eng 10 Minutte fir hei an der Stad e bëssen ze kucken, wat hei esou ass. An da schwätze mer och nach iwwert e Projet, mee dat nom Heiraten. D'Post hu mer och. Ech mengen, ech hat nach e puer Bestellunge gemat. Oh, vun der Mama. Okay. An vun der Akademie hu mer Oreps gepackt. Äh. Ah, okay, dat ass awer neist Spezielles. Nix mat Punkten. Ab haut gëtt all Owen Animal Crossing gefëscht an Insekte gefaang. Aka Bendy K ass out of business. Lo fir 3 Méint owes rip. Jo, natierlech sinn elo mam Juni och Fësch gaang a Fësch komm. D'Maulwursgrille ass fort. Dat heescht, déi héiere mer eng Zäitchen net méi. Déi zirpt net méi ënnert dem Bueden. Ech mengen, et ginn awer aner Insekten, déi nach ënnert dem Bueden ze fänke ginn, mee keng Garantie dodrobber. Oh, oh, mir kriegen eng Mikro. Oh, wow. Ech hun mal eng Mikro, well er Trade am, an der Community. Oh, ah, rem eng Gring. Oh, nee. Dat kënnt vun der Akademie, ne? Enkelschürze von Mama. Okay. Die ist ganz süß. Die drohen mal. Da gucken ich kurz an mein Schafe ran, wie viel Platz man da auch hun. Herrlech, man. Endlich schon Platz am Schaf. 800 Spots. Oh, geil. So, an da weisen ich euch lo bisschen Starlink. An äh, dat huet direkt auch etwas mit dem Projet zu den, den demnächst, also am Juli ugeht. An der betrifft wohl Ersch. Du kos eng aner Schietswiersch? Äh, faarflech oder komplett anescht? So, de Recht passt, ass wurscht. An haut ass hat och, äh, d'Mina ass och net sou wichteg. Ech kucke kuerz, wat um schwaarzen Brett steet. Ah, kuck mol, den 9. Juni huet de Markus Gebuertsdag. Okay. Da bereeden mer eis natierlech op deen och vir. Streame mer. Ah, dat ass zwar e bësse schlecht, well do start nach en anere Projet. Ech mengen, de Markus man ech da fir mech privat. Sou, da fänke mer mol un. Also, ech weisen iech mol direkt meng Entrée. Déi ass e bësse grouss. Alles, wat der hei gesitt, ass och eng Testphas. Ech hätt net geduecht, dass dat meng fënnef Stäre-Wäertung bréngt. Mee alles, wat der hei gesitt, war am Fong fir ze testen. An ech mir einfach mol e Véirel vun der Insel gegönnt, dann ass mäi Gaart mat enger klenger Privatinsel hei, wou ech meng mäin Uebst uplanzen, mäi Bambus an e bëssen chillen op der Schaukel. Hat dem my hate my mom in Animal Crossing an ech krut keng, Blödsinn. Wéi, du krus keng? Ok, et stëmmt, et gëtt och e saisonalt neit Item. An da kann ech iech d'App och weisen, well wa mer hei bei de Kalenner ginn, do hu mer e puer witzeg Saachen. Eng Vatertassen, eng Vatertagtasse bestelle mer eis och mol direkt. E Bastelumhang an eng Bastelkrone. Mir hunn do definitiv méi eng deier Kroun, mä bon, bestelle mer eis mol einfach. Äh, dann kontrolléieren ech lo währten natierlech och de Rainer, well en Troll ass. Dohannen sinn, nee, deen ass net do, okay. Okay, ma da spadséiere mer mol e bëssen duerch eis Stad. Wéi gesot, hei ass sou e klengen Jahrmarkt, sou e kleng Schueberfouer, na, déi grouss konnte mer jo net erreechen. De Känguru ass heihinner geplënnert, well ech uewe Plaz gebraucht hunn fir eppes ganz Besonnesches. An äh, jo, doduerch ass den e bëssen hinne komm. Dir huet och gesinn. Oh, dee bastelt och eppes. Gib, gib, gib. Verzeihung. Momentan bastelt en Eisenholz zu fattig. Oh, den hat ech och bang schon net. Yes, thanks. Perfekt. Äh, do. Jo. Wie gesagt, ich schon auch viel Wehr gebastelt, aber mehr so halt getest. Na, wie kann ich mit Wehr, wie schaffen? Wo sind Pflanzen da drüber? Etc. etc. Das heißt, du könntest das random, du war halt gestern Geldlach. Äh, jo, hei kënn mer dann bei de Buttek goen. Ech meng, dat hunn ech iech, dat haten mer schonn am Stream, ne, de Wee, deen hei an der Stad wor. An uewe geet et halt bei den Nuck. Hei hu mer e klengt Blumenbeet. Oh, wat? Zwee Fossile an enger Stell? What? Ech hu keng Plaz méi iwwerall. Ja, vielleicht kriegt der Benson nach mich spät. Keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, wie weit hier kein Krut. Oder sie könnt nur. Oh, was? Okay, der ist auch neu. Hallo, willkommen in Nux Laden. Hä? Wie wird den Lo. Hä? Wie wird den Surfbrett einfach heiern? Was ist das da? Das ist ein Surfbrett, genau. Der Preis beträgt 4000. Für was steht das einfach hei so? Da stimmt noch nie etwas. Ah, du wennst ja, okay. Ja, stimmt. Das zählt ja wahrscheinlich dann die, die spielt, okay. Äh, okay, der Weird, das, hä? Also ech fand de cool, ech kaf mer der definitiv och puer wann déi bebass äh bemoolbar sinn. Oh dat dunn ass och nice. Das war méi sou en chineseschen dengen. Mee ech mengen dee schenken ech dem Markus. Boah wann ech nu äh méi spéit nach drun denken dann äh kritt de Mar oh dat d'Fësch déi sinn och cool fir dem Markus ze schenken. So de Rübenpreis 84 okay, tip top. Sinn ech mol enker frou driwwer. Äh, jo, äh, dat dunn sinn normal Sachen brauch man net. Dat wéi jo déck mies as et jo net jider wee der selwer ufänkt mat spillen. Ja ok mee de Ben hat jo deemols nach war nach beschäfteg war jo hie war jo e bësse verhënnert do fir d'Spill. Laura Soares, salut, moien, herzlech wëllkomm am Stream zu Animal Crossing. Ok, d'Surfbrett kann een net beaarbechten. Ok, ech stellen et dann elo mol heihinner, obwuel ech huelen et mat an wa mer iwwert de Strand ginn, kënnt et an eis Strandbar. Jo, hei ass eng nei Bréck entstan. De McDonald's, dee paakt hei, mécht hei seng Dieren zou, well mer eppes ganz anescht an der Stad hunn. An jo, Dir gesitt hei schonn fett Werbung, nämlech kënnt hei en neit Spill vum DJ KK raus. An dat Spill gëtt presentéiert an menger fetter Arcade man. Déi ass gäil ginn. Eng richteg japanesch Arcade. Hei spillen kënnt der hinner kommen, e bëssen zocken, e bësse Kicker spillen, bësse Fighting Games spillen, bësse Shooter Games spillen, Flipper. An weem dat alles ze vill ass an eng Paus brauch, dee ka rop an de Pauseraum goen, sech puer Snacks gënnen. An eng hat Werbung gesinn, dass en neit Spill rauskënnt. Ech wëll dat och hei wierklech ausstellen, also ähm, jo. An t'ass alles esou e bësse spacey ageriicht. Yes, Japan Game Corner. Also ween jeemools a Japan war, respektiv an Tokyo, an an enger Sega, an engem Sega Center an esou, déi ganz Arcades wor, dee kann dat heiten warscheinlech déck novollzéien, dee weess ganz genau wat dat hei ass. An ech soen Iech, dat ass wierklech esou dohannen. Dir hutt wierklech esou e puer Stäck Arcaden, Arcadë vun aller Lee. An ganz uewen ass ëmmer esou e Pauseraum, wou Dir Iech Glacë kënnt kafen an alles iwwer Automaten a bëssen chillen. Mëttlerweil sinn do zwar och esou heavy VR-Spiller a manner Bänken. Mee jo, dat ass meng Arcade. Also wien enker Bock huet an Starlane ze kommen, deen, jo. Ja, déi Stäernsplitter hunn zimmlech gefarmt, muss ech soen. Sou, hei ass halt dat neit Spill, wat deemnächst rauskënnt. Ech stellen dat halt och dohinner, mee ech hat nach keng Plaz. Dofir hunn ech mer geduecht, okay, Stell mer die die ganz Zeit e bësse sou hin, da lieft die Stadt och e bëssen. Hei kënnt hei ass e Corner, hei wollt ech am Fong och nach sou eng kleng Baach man, mee hunn ech nach net alles zesumme vu Miwwelen. Hei testen ech e bësse wat d'Pflanzen ugeet, awer d'Palme schéinen grouss ze ginn an deenen Beräicher, dat ass scho mol gutt. Dann si mer hei beim Steffen an deen huet sech e Basketfeld hei gegënnt an den Basketball ass vum Toshiko komm, villmols Merci un där Stell. Well Stalin konnt sech keng Basketbäll leeschten. So, dann hu mer hei e ganz klenge Fëschmaart um Strand. Dee meng ech kennt der nach vum Anglerturnéier, wou mer jo komplett eng verdriwwen haten. Ups. An jo, dat ass am Fong Den Oste vu menger Insel, dat Wichtegst. Hei hunn ech natierlech e bëssen d'Stroosse gebaut fir duerch meng Stad hei. De Markus krut nach e bëssen Drot weider, e bësse Grondstéck plus. Ech hu meng kleng Autoen. Do kënnt deemnächst eng Trap hin, déi ass nach net fäerdeg, mee dat geet hei da bei eise Campingplatz. Hunn ech och e bësse mat de Séie gespillt. Dee Séi gouf et nach net, ass awer elo do. Und da gi mer hei rop. Da si mer beim Campingplatz. An ähm, lo ma mer mol den Tour. Stalin ass de Moment e bësse kratz, well ähm, ech hunn jo den Eeféierel Gaart do, dat verschwënnt zwar nach, mee et muss ee lo ëmmer ronderëm lafen, ëmmer duerch de Flughafen Zoll. Ja, ech hunn Zoll um Flughafen. Bei mir schmuggelt da näischt eran. Bis dass Schnappschildkröten et akzeptéiert hunn. An do gi mer lo mol hin. Wéi, hunn ech deen do verpasst virdrun? Ah nee, mir si vun där anerem Tour komm. Gutt, ech spille fir mech herno privat nach e bëssen an dann maan ech dat Ganzt mat de Fossiler an esou. Soss verléiere mer ze vill Zäit, well mir hunn awer relativ vill ze dinn haut. Sou, hei geet et da rof. Wat? Och net verstoppt an de Strëmp. Nee, nee, nee, nee. Mir kréien dat raus. Oh, an do hu mer och eppes fir de Musée. Bei de Musée gi mer haut och nach. Dat ass e Pracht... Nee, kee Prachtkäfer. Dat ass e Smaragd-Skarabäus, oder? Nö, keng Ahnung. Weess net méi. Japan-Rosenkäfer. Okay, deen huet zwar nach ni sou geheescht. Also, wann deen nämmlecht ass wéi aus New Leaf, sou huet deen nach ni geheescht. Sou, hei si mer awer da beim Flughafen. Also de Flughafen huet zwou Exiten, een dee fir an d'Zentrum geet an een dee fir an d'Kulturberäich geet. An hei ass mäin Zoll, do kënnt kee laanscht ouni vun de Schnappschildkröte kontrolléiert ze sinn. A wee geschnappt gëtt, deen huet definitiv eppes geschmuggelt. Sou, da gi mer hei weider. D'Ilona ass och schonn hei, mécht hei e bësse säi Gaart schéin, wéi et schéint. Äh, dat heite sinn d'Testphasen. Do hunn ech e bësse getest, kann e Bam dodrobber wuessen, kann deen heiten hei, kënnen déi Blummen hei gestoppt ginn an et cetera et cetera. Also dat verschwënnt och nach alles. Och déi Kokosnoss hei, déi schéint net ze funktionéieren, mee dat ass och kloer, et kann een net ronderëm lafen. Hei gëtt nach eng Bréck gebaut. Wéi gesot, dat meescht ass halt net onfäerdeg, mee et ass duergaang fir 5 Stär ze kréien. Déck krass, gell? Hei ass e klengen Anglersteg, deen ech mer gebaut hunn. Do well ech mer och e puer Patterns sichen fir e bëssen ze spillen. An hei si mer an der Zone. Okay, perfekt. Wéi gesot, neigt een, dat plënnert geschwënn. Dofir suergen ech. An äh, den Dingen, den äh, Ottfried, den ass so cool, den krut souguer hei nach e bëssen extra Strand an e klenge Gäertchen. Ja, an du, du gees am besten demnächst fort. So, äh, hei hu mer natierlech dann eis Intwunnen. Oh, an déi kënnt direkt mat der schwätzen. Ja, Dir ass natierlech ëmmer Kamera geil. Wat d'Kamera do ass, da wëll si och. An ech kënn einfach Geschenk random, okay. Eng Blumenspange. Oh, bitte sou eng aner Faarf, Mann. Bitt des ewéi eng aner Faarf. Stëmmt, ah jo, okay, blo hunn ech nach net. Ähm, mussen och nach bei d'Schneiderei goen, well déi hunn wahrscheinlech och nach eppes Spezielles fir eis. Sou, an dann hei hunn ech e bësse sou wéi op en klenge Strand. Hei na, do misst normalerweise do hannen nix sinn. An hei ënnen entsteet demnächst eng Strandbar. Dat huet mech hei alles de ganze Lehm kascht. An deet mer leed fir de Flieger. Mee hei kënnt dann demnächst eng schéi Strandbar hin. Mee du och do hunn ech nach keng Miwwelen fir esou eppes ze maachen. Mee ech hunn awer e Café gebaut. Den zwei Uewen. Äh, ja, do ass e klein Konstwierk. Hei hu mer e Café gebaut, Mann. Mat de Präisser, dat hunn ech selwer gemat. Dat ass en Design, deen ass net aus dem Internet. War wierklech hefteg Aarbecht, déi schäiss Zuelen do richteg ze kréien. An hei gi mer natierlech ageluede fir eranzekommen. Iwwerens, iwwerall stinn déi Brabbli-Stänner dobaussen. Dat ass och eppes typesch Japanesches. Wann et a Japan reent an Dir huelt Äre Brabbli mat, deen huelt Der am Fong a Geschäfter ni mat ran. Do ass ëmmer bausse sou eng Zeen wou der de Prabbli rastellt an dann mat engem Schlass gëtt deen halt zougespaart sou wéi wa sou wéi wa der äre Velo gifft virun der Dier parken. Sou ass a Japan sou ëmmer an der Entrée sou e Prabbli Stänner. Sou hei ass mäi klenge Café an mir hunn souguer den den Brewster an senger Kichen. Ze gäil gell? An jo, hei kënnt der dann eppes schéines gemittleches drénke kommen. Hien huet och seng, direkt seng frësch Kaffisbeem do mat enger Mikrowell a sengem Frigo. An hei kënnt der da schéin äre Kaffee gënnen. Wéi ech deen do gemat hunn, am Fong hunn ech deen am Internet fonnt bei engem Japaner. Ech weisen iech dee kuerz, dat ass en Design. Äh, ech weess net op ech de Code hei kann Äerch weisen. Mee et ass basically einfach nëmmen e Stéck Kleed. Also am Fong kënn mer de Brewster och droen. Sou. Jo. Dat ass, jo, wéi gesot, esou kënnt der de Brewster och wann en dann net am Spill ass, awer iergendwéi an äre Stad hutt. Ech soll de Fësch fänke goen? Jo, dat maache mer elo net, dat maache mer elo net. Ehm, jo, hei huet sech näischt gedon, hei ass dat Aalt bliwwen. Och beim Rainer senger Plaz hunn ech nach näischt gemeet. Dat kënnt alles méi spéit. An dat wor am Fong elo Starlane, déi éischt Versioun, déi nach vill wäert änneren. Mee si ass duergaang fir iech eppes ganz Besonnesches ze weisen. Nämlech hätt ech zwar elo och net geduecht, well ech kenne vill aner Stied, déi si vill méi gäil. Äh, nee, erzähl eis lo näischt doriwwer. Mir spenden den einfach. Am Deutschen heescht de Coffee, ich wees, ich wees. Ich fand Brewster halt viel méi fitting. Well ee jo Kaffi braut. Ehm, ech sin nämlech och hei uewen e bësse getrëppelt an hun mer iwwerluecht, wat kann een nach hei maan? Wat stellen mer nach hei alles hin? An do ass mer eppes ganz Spezielles opgefall. Veteranen wëssen wat dat heescht. An jo, fir déi déi et net wëssen, deenen verroden ech et. Nämlech Hu mir et gepackt? Öh, do läit och nach iergende komesche Käfer. De gutt. Mir hunn et gepackt, e Weissglöckchen ze kréien. An dat steet hei. An dat ass de Beweis, dass der 100 Prozent, äh, 100 Prozent, dass är Stad perfekt ass. Oh, cool, ech rappen den Drot raus anstatt d'Weissglöckchen.

Dat ass net schwéier, jo. Mee Ben, wéi gesot, bau e bëssen Miwwelen dohinner. Maach, bau esou Café, esou eng Arcade an dann ass dat och direkt gemeet. Wéi gesot, ech hunn e bëssen Zäit investéiert, meng Stad e bëssen ze verschéineren an iergendwann ass mer dat opgefall, dass ech se hunn. Mir ginn och elo gläich bei d'Melinda, dass hat eis halt bestätegt, dass mer déi fënnef Stär hunn. Mee normalerweis, wann een déi wäiss Glack huet, ass dat och de Fall. An ech ginn och nach enke kuerz bei d'Tina an d'Sina, well Dir wësst, dass mer jo eng Zäitchen Designs kruten. An da schwätze mer déi ganz Zäit vun där neier Kollektioun, déi erauskënnt. An do ginn ech dovun aus, dass, wa lo de Summer Start ass, dass hei och... Ach, gi mol aus dem Wee, Steffen. Dass hat och ähm, mir nei Designs gëtt. Okay, haut anscheinend nach net. Mee demnächst wahrscheinlich awer schon. Oh, dem Harvey seng Kleider sinn hei am Shop. Awer ech gesi lo direkt näischt, wat ech gif kafen. So, da gi mal lo nach bei d'Melinda. An da sinn wir schon gläich prett fir bei den Harvey.

Wéi lang geet d'Hochzeitsevent eigentlich? Kann ich da net soen. Ja, den Nuck quatscht eis och u, well mer halt eis Haus vergréissert hunn. Natierlech hu mer elo en heavy Kredit. Mee bon. Ech hunn et gebraucht an wéi gesot, ech denken 800 Spots kréien ech dann awer net voll, ausser ech farme elo gutt.

Schnuck Shopping hu mer jo schon op der App gekuckt. Brauch ech net nach enker am Computer ze kucken, ja. Ja. Ech kucken och kurz... Ach, dat ass de Sofatisch, okay. Ihr seid nur net so geil aus. Schon gut, ich, der wär besser. Moin Melinda, du kannst mal Remenke am Stream 4. Ich brauche nämlich von dir den Image.

Diese Insel ist sehr gut und ist mit vielen Füßen bewandert, die einen guten Teppich zu schätzen wissen. Besuche sind immer vorteilhaft und angenehm. Nun, das war's. Unsere Bewertung ist zwar super, aber wir könnten uns wirklich von etwas Wie Leute wundern sich, wieso so viele Sachen herumliegen. Ja, okay. Und nicht da wirklich so viel... Ah, oh nee. Oh nee. Ich habe mir von den Sternen gerade abgehen. Weil ich gestern die scheiße... Ähm, ah, das kann nicht wahr sein. Wësst der firwar? Ech war Mario Rüben e Sonnde kafen. An déi leien natierlech bei mir am, äh, am Gaart. An déi hunn natierlech lo iwwer d'Nuecht meng Bewäertung an de Keller gebruecht. Mee egal, dofir hu mir jo lo d'Haus. Kréie mer eng schlecht Bewäertung bei der Akademie. Dofir awer an der Stad 5 Stern, okay. Äh, dat ass lo bësse blöd. Ech meng, déi wäert sech och net real-life, äh, méisseg, realtime upassen. Dat heescht.

Ja, dat hunn ech am Schaf. Hätt ech lo eng Mutz krut, dann. Ja, wann d'Rübe fort sinn, mee äh, updatet sech dat net den nächsten Dag? Ech kucke mol. Also, mir huele lo déi ganz Rüben do a klacken se an de Schaf. Net an de Schaf, mee an de Raum. Ech klacken all meng, meng ganz Täsch an de Schaf. Mir hu lo Plaz am Schaf. Ah, dat, ech hoffe, dass d'Chiffre elo och net déi Wäertung erofgesat hu, well, jo, dat ass natierlech och behënnert, wann d'Chiffren do och dofir gesuergt hunn. Ech kann deen, ah, dee Géigestand kann ech hei net. Ech hu geduecht, dee kéint ech mer op den Dësch stellen, mee okay. Domat wäert ee wahrscheinlech deemnächst och eppes crafte kënnen. Wann ech giff net verroden, dat ass nëmmen eng Schätzung. Mee ech stelle mer déi dann och schéin hei an den

Ah, okay, die zählen also auch. Okay. Gut, dass wir den Uwen in den Sall haben. Ah, by the way, der Sall hat auch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Nämlich, äh, ah, by the way, brauch ihn. Lauf. Hun ich? Hä? Hun ich den schon? Ah ja, tatsächlich. Lol. Ja ja ech huelen och nemmen d'Früh beweg, also d'Fësch déi bleiwen schéin do stoen, dann ass et mer egal, mee zou iergend engem Zäitpunkt hat ech halt 5 Stäre Wäert do. Mee ok, dat hunn ech lo wierklech net beduecht, dat war elo e bëssen domm gaang, mee egal, da weisen ech iech d'fënnef Stäre Wäertung entweder an engem Video oder elo wann et klappt. Sou déi emmer ablegen, ah hei ass net genuch Platz, Alter déi Kaarte ginn engem sou op d'Schlappe gell. Kann een se zwar verkafen, mee trotzdem, come on. Se nerven gehirlos. So. Dann holen wir mal einen Batz Rübe matt. Ech weisen iech och eppes wat nei an Animal Crossing New Horizons ass, wat et bis lo nach ni esou gouf. Dat kann scho ziemlich speziell sinn. Ja, Ben, ech hu lo keen Alter gesot, Mann. Net iwwerdriwwen, mee ech kann och net dofir wann s de eng Phobie dozou hues. Da muss de mam Mike schwätzen, muss de him eng Beetsch ginn. Der ass och komplett dout, hä? Also fir d'éischt kënnt sat zwou Wochen dech voll spamme mat Animal Crossing an elo wann ech him schreiwen hei Event, dann kënnt keng Reaktioun méi. Äh. Ja, ich merke es mal nicht mehr, ich weiß. Ach, ich weiß das, Ben. Das, das ist halt so. Also zwei Wochen mit ihm an einem Call sitzt, man, dann gehst du äh, zum Mike. No front. Also, also. Ah, die äh, Mikrowelle. Ja, weil de Sall ass, guck, den ass net méi rechteckeg, méi... Net méi rechteckeg. Net méi quadratisch, méi rechteckeg. Ähm, ja. Dat gouf et esou nach net. Ob et dat an ähm, Happy Home Designer gouf, kann ech Iech net soen, well ja dat Spill hunn ech ni gespillt a wäert ech och ni spillen. Mee ähm, an New Leaf gouf et esou eppes nach net. Ech war och ganz verwondert, wou ech déi Säll gesinn hunn. Mee dat ass interessant, domat kann een natierlech nei flott Experimenter moochen. An während ech déi Rüben hei raumen, schwätzen ech mol e bëssen iwwert eppes, wat demnächst kënnt, wat am Juli kënnt. Nämlech wäerte mer dann endlech Besichtigungstoure man. Äh, dozou existéiert lo nach guer näischt, also weder wéi dat genau ofleeft an wéini Mee ech kann Iech scho mol e bëssen erzielen, wéi ech mer dat virstellen, an da kënnt Der jo e bësse matdiskutéieren, ob Der dat esou gutt fannt oder net. Vue que dass dat net soll einfach sinn, dass ech bei Iech an d'Stad kommen an dann do ronderëmlafen a rätselen, wat Der do gebastelt hutt a firwat, verlaangen ech schonn, also éischtens verlaangen ech mol vun Iech, dass Der mer de Screenshot schéckt, dass Der Är fënnef Stären hutt. Na, well ech besichen nëmme fënnef Stären-Towns a keng iergwelch eidel Inselen, déi op der Südhalbkugel sëtzen an iwwerall Onkraut hunn. Nee, nee, et soll schonn eng Stream-Session oder Video-Session sinn. Ech denken, et gëtt éischter e Video-Format, wou ech Är Stied dann besichen an eroplueden. Wat ech do awer nach verlaangen, ass dass da mal bëssen se presentéiert so ze soen. Ja, ich messe Lara. An äh, dat du gesinn schon bei pur Lei de klenge Problem me ähm, am Fong dat allerbescht wär wann Leiit dann mat mir an engem Call sinn um Discord an wären dech dann de Video pullen, dass man so bëssen dass sie mech halt so bëssen duch hier Staat féieren also Ech ginn da bei si op Besuch a si weise mir dann hir Stad. Dat heescht, ech ginn hinnen no, si erzielen, wat si do gemat hu, firwat se dat gebaut hunn, etc. Etc. A si presentéieren halt dann op eisem Channel an engem Video e bëssen hir Stad. Do gi scho mega gäil Stied, wou ech ganz gäre besiche ginn. Dat gëtt mega cool. An ähm, drop freen ech mech wieklech. Also gi wieklech äh, fir pu Beispieler ze soen, Baus gesäin äh, Newshire an äh, dem Ti de Tom seng Tea Island, déi si wieklech fantastesch, Di hu wieklech mega geil Sache gebaut. Ech war gëscher nach op Tea Island an ech muss soen, mega nice. Also dat wäert so bëssen de Summerprojet vun Animal Crossing ginn. Niewent den Events, déi da kommen. Mee ech perséinlech si jo lo, na wat d'Streamen ugeet, fäerdeg mat der Story. Na entre guillemets natierlech. Ähm, ech hun iech alles gewisen, wat ech iech konnt weisen. Ah, wat, äh, ja, dat ma mer, d'Quest ma mer herno. Mir gi lo just kurz checken, ob Melinda lo na eppes quatscht. Oder ob die 5 Sterne Bewertung weg ass. Mm. Ja, do sinn se. Do sinn se. ja, also wie gesot, dat sinn déi Klengegkeeten, déi der kënnt oprafen. Déi däerfen natierlech net um Buede leien. Käferen spillen anscheinend keng Roll, wa se net egal wéi op Weeër an esou trëllen. Mee ähm, ja, also dat wor och nach ëmmer esou. Dir kënnt keen Dreck einfach op de Buede gehäien an deen do vergammele loossen. Dat. Meet sech net gudd, och am Haus net. Also ech hun d'Rübe lo am éischte Stack, dat ass och keng gudd Idee, dat gin och Minuspunkten da. Jo, ok, also mir hun eis 5 Stären. Es ist einfach unglaublich, wir sind so beliebt, viele Leute haben als Lebensziel hierher zu ziehen. Ja, aber da kommt mal, Nadine raus an Anke ran an alles, Mann. Wo sin se dann? Kommen nëmmen déi ugly. Den ugly stuff kënnt. Ähm, ja, also wie gesot zum Projet, dat äh, schaffen ech nach bëssen aus, mee dat ass ongeféier wéi ech mir et virstellen. Also déi, déi hir Stadt wëlle presentéieren, mussen dann sech e bësse rappen an e bësse schwätze mat mer. An ähm, ja, natierlech och e bësse Story hunn a wie gesot, 5 Stäre Bewertung, soss kënnt de Blackstar net laanscht. Ech sinn da wéi de KK, anspruchsvoll. Dir wëllt vläicht 3 Stäre, mee e Youtuber geet nëmmen dohinner, wou et 5 Stäre sinn, ne? Diese Insel ist ein guter Fang, und das nicht nur für Fish-Freaks. Yo! Okay, dat war definitiv den CJ.

Jo, jo, kloer. Also ben, de Projet breet sech natierlech nach ferm aus. Mee wéi gesot, d'Konditioun ass natierlech, um Discord-Server ze sinn, d'Reegele vum Spill och verstan ze hunn an dann och de Schrëtt man an am Video seng Stëmm halt och dran hun well ech kennen do rem vill Leit wisse déi hun eng mega gäil Stad mee se packen et dann net 3 Wierder am Video ze soen wat mega schued ass an ass och kee Virworf ech verstinn dat och mee come on dass halt wéi eng Presentatioun an der Schoul kritt dann och Punkten drop.

Ginn och Leit déi hu mer scho gesot, du kanns deng Bewäertung och rofsetzen a rëm rop setzen, da kënnt rëm eng nei Weisglöckchen. Mee jo, do ass se a wann mer d'Material hunn, da baue mer se souguer elo nach am Stream. Mee bon, hei ennt am Fong de Projet Animal Crossing New Horizons. Dat ass d'honnert Prozent wat d'Story ugeet. Mir sinn duerch. Ech sinn och mega frou, dass der alleguer nach dobäi wort. Äh, nächste Samsde kënnt nach e KK-Concert, wou ech ganz gäre mam Ben zesumme e bësse géif als Fazit schwätzen driwwer. Och wa mer nach net alles gesinn hunn, mee mir schwätze lo nëmme vu wann ee lo keen Internet hätt, ne? Dann kéint een déi ganz Eventer jo och net man. Heescht, da spillt een halt och wierklech ganz dréchen bis zu fënnef Sterne-Wäertung. An doriwwer wollt ech e bëssen dann quatschen. Aner Leit kënnen natierlech och do mat derbäi sinn. Ech maan d'Stad och op, da gi mer zesummen de KK Concert kucken. Do géif ech och ganz gären 8 Leit motivéieren an de Concert eran ze kommen. An jo, wéi gesot, dat wär ganz cool wa mer do iergendwéi eppes hikréien. Äh, nächste Samstag sinn ech bei dir doheem, jo, dat stëmmt, an dann ass Splatoon och nach. Ja, kënnt alles déck behënnert, well KK halt deen Dag ass an net Freides. Freides owes wär mer léiwer, Ben, well dat Splatoon-Event halt ass. Dat stresst mech awer dann e bëssen, ne? Wann bei dir geht also wie gesagt wann du los ist nicht geht absolut nicht da kommen ich samst ist absolut kein Problem Hallo fand ich mein Gieß kann nicht dir das am Schaf die gönnen meist auch nur nach on Stream und da gehen wir bei den Harvey Ja, ausser ech soe lo de Stream ass fir d'lo eriwwer, ech man eng Stënnche Paus an dann hu mer nach en extra Wedding Stream, mee ech denken net, d'Iwwerschrëft huet jo den Harvey och schonn dran. Ech denke mir zéien dat lo einfach an engem Coup duerch, hu mer jo och schonn de lech ka gemeet. Um 7 bass de doheem? Ah, ma perfekt, dann kann ech och nach heem kommen, schnell duschen an da fueren ech och fir 7, wann de Stau sech geluecht huet, hei fort. So, ech bauen mal op schnell den Achievement. Dat gëtt nämlech natierlech och, ähm, jo, e Meilenstein, dee mer mussen hunn. Und zwar muss man all Dingen, okay, die Shell, die kennt lo bisse schlecht. Nee, ich kann aber lo net erofgoen. So. Ich werde lo bisse gestéiert gin, dit mal leed un der Stelle. Mir mussen nach 4 Items craften, eent dovun ze kréien ass ultra schwéier well de Gulliver ass, huet domat ze dinn, wa mer deen 30 mol gerett hunn dann jo kréie mer eppes vun deem. An dat ass bis elo nach net de Fall well e sou selte kënnt. Sou eng Arbeiteruniform, ech mengen ech hunn eng Pompjeesuniform iergendwou hei. Oh oder eng Pilotendéngen, dat wär och cool. Kick them out of the house, ja. Äh, Arbeiterstiefel, das muss sein. Okay. Ähm, was tun wir dann noch am Thema Arbeit? Ech wollt lo net als Kach dohinner kommen, well ech keng Kachmutz hunn. Dat ass lo e bësse sad. Ech wollt éischter lo... Ech hat geduecht, ech hätt eng Pompjeesuniform. Ah, dach, dach, do ass se, do ass se. Mee ech hu keng Pompjeesmutz, dat ass e bësse schued. An och keen Rucksak, dee lo wéi Aarbechtsrucksak ausgesäit. Dat heescht, dee packe mer mol fort. Äh. Scheint bestimmt nach so eng Tankstelle gehabt irgendwo, oder? Hm, hun ich ah, doch, ja, die do, ja. Ich habe keine Ahnung, ob das dort durchkönnt, aber wir können ja mal probieren. Wie gesot ech hunn och nach ni do gefailt. Ech kann echt net soen. Mee ech gesinn daraus hir Aarbecht, also do kann awer keen eppes soe Mann. Ja, dann wësst der wat? Äh, Ben, kannst du de Stream enker ëmbenennen an den Horz an, äh, also nenn et einfach 5 Stären Stad oder huel dat mat der Hochzäit an eng Hochzäit. Huel dat vläicht fort an da man ech herno nach en Late Stream, wou mer eis em d'Hochzäit këmmeren. Dat ass vläicht besser. Loosse mer eise Outfit nach hei. Begutachten. Wunderbar. Auf den ersten Blick ein Volltreffer. Ja, okay, also Müll drauf gepackt. Also auch nicht wirklich schwer. Ich so nicht. Grazia war du viel mehr pingelig. Also Grazia hat du wirklich. Du hast schon müssen mit Geiz schaffen, für die richtigen Kleider zu holen. Hat du aber auch so Sachen gesagt? Hat du kein Thema genannt? Nein, nicht so Prinzessin oder Arbeitskleidung. Hat. Hat du. Ähm, méi so mei Gott ech gi geruff hat huet méi so Theme gemat wéi modern oder almoudesch oder fancy an do goufen et halt sou ganz Tabellen déi dat ganz ugedeit hunn. Danks. Ok ma dann soen ech merci fir d'Nokucken an da gesi mer eis méi spéit eng Kéier mat dem Wedding Stream weiter erëm. So merci fir d'Nokucken, ech hoffen dir hat Spaass, ech hoffen dat wat lo mat wat de Projet ugeet kënnt gëtt flott an jo wéi gesot schreibt mol är Bewertung an d'Kommentarer wie's wéi der Starlane sou fannt an jo oh oh nee Knuspi wëll awer lo net fort oder? Ah nee ok ech krut en neie Spitznamen an zwar sinn ech den